Эфирда атна яңалыклары студияда Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Изгелек кылыйк, Алабугада инвалидлар декадасы дәвам итә. Яңа ел бәйрәмнәре булырмы? Бәйрәмнәрдә коронавирус йоктырмас өчен нишләргә кирәк? Покров авылында ФАП ачылды, парклардагы калкулыкларда чана шуарга ярамый, ә хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак. Декабрь башы традицион рәвештә инвалидлар декадасы буларак билгеләп үтелә. Ул Берләшкән милләтләр оешмасы карары буенча 1993 елдан бирле өченче декабрьдә билгеләп үтелә торган Халыкара инвалидлар көненә багышлана. Инвалидлар декадасы җәмәгатьчелек игътибарын мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр проблемаларына җәлеп итү, шулай ук инвалидлар турында тулы булмаган һәм хәзерге җәмгыятьтә тормышка сәләтсез кешеләр буларак килеп чыккан фикерне үзгәртү максатыннан үткәрелә.

Инвалидлар декадасында авыру балаларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм йөзеннән хәйрия акциясе үткәрү традициягә әйләнде. Иганәчеләрне җәлеп итү нәтиҗәсендә, аерым балаларга ярдәм күрсәтелә. Җыелган акчага дару препаратлары, тернәкләндерү өчен җиһазлар һәм балаларга Яңа ел бүләкләре сатып алына. Көненә биш мәртәбә үлчәп торам инде менә шикәрен. Ну безнең хәр режим бара. Режим белән мин аны теге диета дисәм дә яр инде диета дип в основном инде яшелчәләр ашатам, фруктлар ашатам. Менә аңарга нәрсә тели, бөтенесен дә әзәзләп кенә бирәбез. Ну аның шул авырлыгы нәрсә инде безнең шул үлчәргә кирәк. Аннары хәрбер ашлаганда шул инсулин ясыйбыз инде. Ябышты, ябышты, Аннары дневник алып барабыз инде. Нәрсә ашаган бала, бөтенесен үлчәп, бөтенесен үлчәп, нитеп язып, граммлап язып барабыз инде. Бүген безгә биргән э, планшет өчен без бик шат. Бу безнең балабызга укыр өчен дә генә ярдәм итә. Мондый балаларга игътибар иткәннәре өчен без Татьяна Петровнага, шулай ук Единая Россия партиясенә бик рәхмәтлебез. Мин анда
Дәресләр ясармын, рәсемнәр ясармын һәм китаплар укырмын. Марафон дәвамында Ярдәм йөзеннән 114 мең сум акча җыелган, ә декада кысаларында Алабугада 42 кешегә ярдәм күрсәтелгән. Гомум җыелган сумма 278 мең сум тәшкил итә. Бу көннәрдә мөмкинлекләре чикле гражданнар өчен хәйрия акцияләре, Мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр, шәхси очрашулар һәм бәйрәм чаралары уза. Шулай 7 декабрь көнне 17 дән 00 дә шәһәр мәдәният йортының мәрмәр залында инвалидлар декадасы кысаларында концерт булачак. 10 декабрьгә кадәр Соры абайлар проекты кысаларында ялгыз өлкәннәр һәм инвалидларга фатирларын җыештыру үткәреләчәк. Бу көннәрдә Алабугада Игелекле прокат һәм Янәшәдә ярдәм акцияләре эшли. Шулай ук Әниләр өчен ял проекты да тормышка ашырылачак. Аның кысаларында үзенчәлекле балалар тәрбияләүче әниләр өчен матурлык салонына бару белән ял көне оештырылачак. Шәһәрнең чәчтарашларында мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен хезмәт күрсәтү 50 процент ташлама белән гамәлдә булачак. Шулай ук мунчага һәм теш дәвалау сырхауханәләренә бару өчен дә Төрле ташламалар каралган. Шулай ук ун көнлек барышында һәркем өчен музей акциясе бара. Бүген һәм иртәгә акциягә Алабуга музейлары да кушыла. Ни өчен район башлыгы, башкарма комитет һәм аның структуралары хезмәткәрләре эшчәнлеге белән канәгать түгел? Яңа ел төнендә алабугалылар алдында кем җырлаячак? Ленин мәйданындагы хәйтекне ничек тулыландырырга җыеналар? Бу һәм башка мәсьәләләр турында Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев журналистлар белән очрашуы барышында сөйләде. Безнең объектлар күп, әмма алар алабугалылар тормышына аз җәлеп ителгән, дип саный район башлыгы. Конечно, и пандемия очень много людей и. Бүген миллион сумнар тотылып төзелгән бу объектлар хуҗасыз тора. Анда даими рәвештә нәрсәнедер җимерәләр. Мәдәният идарәсе, яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе эшләп бетермиләр, гәрчә анда даими рәвештә үзләрен күрсәтергә тиешле коллективлар булса да. Район җитәкчелеге тарафыннан шәһәр паркларында һәм скверларында бу идарәләрнең көче белән атна саен җомга, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә чаралар оештыру турында карар кабул ителде. Яңа елны бәйрәм итүгә килгәндә, саф һавада массакүләм чаралар үткәрүне тыю юк, шуңа күрә Алабуга аларны тулы күләмдә үткәрергә әзерләнә. Үзәк чыршы Чебурашка паркында урнаштырылачак. Хәзер аның каркасы төзелә. Яңа ел төнендә Нефтьчеләр проспекты буенча транспорт хәрәкәте өлешчә ябылачак. Анда сәүдә нокталарын урнаштырырга планлаштыралар. Концерт Гуляй паркында узачак. 31 декабрьдә Гуляй паркта алабугалылар Лада Dance җырлары астында күңел ачачак. Почему мы массовые мероприятия уводим от Чебурашки? Без Чебурашкадан массакүләм чараларын күчерәбез, биредә күпләп халык җыю өчен урын юк инде. Яңа ел бәйрәменә узган ел кебек унике-унбиш мең кеше җыелса, паркта калкулыклар да, куаклар да калмаячак. Җимбә көнне паркта булдык, кешеләр чаналарда калкулыклар буенча йөриләр. Алар газон һәм калкулыкларга зыян сала, чөнки кар катламы әлегә биш-алты сантиметр. Мин халыкны гаепли алмыйм. Бу безнең гаеп, балалар шуа алырлык таулар да юк. Шугалаклар һәм таулар инде ясалырга тиеш иде. Бу район башкарма комитеты эше. Муниципалитет хезмәткәрләренең гомум шәһәр бәйрәмнәрен үткәрүгә карата мондый ваемсыз мөнәсәбәте булырга тиеш түгел, без башка дәрәҗәгә чыгарга тиеш. Район башлыгы сүзләренә караганда, шәһәргә кергәндә боҗра чишелешләре бәйрәмчә рәсмиләштереләчәк, Ленин мәйданында ярминкә йортлары урнаштырылачак, биредә үк реконструкциягә кадәр мәйданда торган карета да үз урынына кайтарылачак. Чебурашка паркындагы калкулыкларда шуарга ярамый дип кисәтә торган билгеләр барлыкка килде, бу газоннарны һәм су сиптергеч системаларын саклау өчен эшләнгән. Тиздән паркта ике кар тавы пәйда булачак. Әлегә кар аз. Чиста карны бөтен шәһәрдән ташыйбыз, дип аңлаттылар шәһәр башкарма комитетында. Шушы көннәрдә Гуляй паркта шуу өчен агач тау да эшли башлаячак. Бүген куркынычсыз төшү өчен төзекләндерү эшләре бара. Шулай ук бу атнада Чебурашкада төп шәһәр чыршысын монтажлау тәмамланачак. Узган Яңа ел аның өчен эзсез узмаган. Элементларның бер өлеше халык тарафыннан зыян күргән. Шәһәр хакимияте ял итү урыннарында вандализм актларын артуын белдерә. Якын көннәрдә паркта видеокүзәтү камераларын эчке эшләр бүлеге пультына чыгу белән гомум шәһәр системасына тоташтыру тәмамланачак. Хәл катлаулы, коронавирус белән авыручылар саны арту күзәтелә. Шуңа саклык чараларын киметергә иртә әле. Ә алда Яңа ел бәйрәмнәре. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Алабуга бүлегендә Яңа ел бәйрәмнәре, чыршылар, корпоратив, балалар бәйрәмнәре ничек узарга тиешлеге турында сөйләделәр. Яңа ел алдыннан һәр кеше, һәр оешма яки эшханә Яңа ел чараларын үткәрүгә әзерләнә. Быел илдәге вәзгыять бәйрәмнәргә һәм аларны уздыруга үз эзен салды. Мәсәлән, әгәр чаралар балалар бакчасында яки мәктәптә узса, аларны ата-аналар, аниматорлар, фотографлар чакырмыйча, ягъни чит затлардан башка үткәрергә кирәк. В преддверии новогоднего праздника. Яңа ел алдыннан бәйрәмнәрне үткәрү тәртибенә игътибар итәсе килә. Бу бәйрәмнәр барлык санитар таләпләргә туры китереп үткәрелергә тиеш. Бу балаларны һәм әти-әниләрне ковид авыруыннан саклау өчен кирәк. Һаваны зарарсызландыру лампаларын куллану мәҗбүри, антисептиклар булуы мөһим, бәйрәмнәрдә булган өлкән яшьтәгеләрнең яше 65 яшьтән артмаска тиеш һәм инде кешеләрнең тән температураларын тикшерү кирәк. Өлкәннәр өчен корпоративларга килгәндә биредә дә кешеләр иминлеге өчен тәкъдимнәр бар.
Бездә җәмәгать туклану урыннарына карата чикләүләр юк һәм корпоратив бәйрәмнәргә карата да чикләүләр юк. Әмма ләкин шуңа игътибарны юнәлтәсем килә, барлык санитар таләпләр үтәлергә тиеш. Бу, бер кешегә дүрт квадрат метр, өстәлләр арасында социаль дистанцияне саклау, антисептикларның булуы. Бу таләпләрне катгый үтәргә кирәк. Урамда уза торган чыршы бәйрәмнәренә килгәндә күзәтү идарәсенең бу җәһәттән чикләүләре юк. Белгечләрнең сораулары бина эчендә бәйрәм үткәрсәгез һәм аларны кисәтмәсәгез генә барлыкка киләчәк. Шуңа күрә Алабуганың төп чыршысына чакырылган җырчыларны без ишетә алабыз. Әлбәттә инде, хәлләр катлауланмаса. Әлфинә Хуҗина, Максим Бигашев, Ринат Гениятов Атна яңалыклары. Тыныч һәм чиратлар юк. Күптән түгел Покров авылында ачылган яңа ФАПта кабул итүне нәкъ менә шулай итеп тасвирларга була. Бүгенге катлаулы вәзгыятьтә авыл хастаханәсенең беренче пациентлары һәм аның киләчәктә ничек эшләячәге турында безнең киләсе сюжеттан карап белерсез. Элек бу авылда фельдшер-акушерлык пункты булмаган, табиб килгәләгән, әмма сирәк, авыруларны карау өчен җиһазландырылган урын булмаганлыктан хастаханәгә дип Покров халкына күрше Костенеевка авылына барырга туры килгән, ә бу авыл ун километр ераклыкта урнашкан.
Минем аякка Казанда операция ясадылар. Авылда медпункт булмады. Аякны бәйләтергә дип күрше авылга йөрдем, бик авыр булды. Репортаж төшергәнче, табиб Рифат Исмәгыйлев дүрт пациентны карарга өлгергән. Кыш көне биредә алтмышлап кеше яши, ә кар өрүгә авылда яшәүчеләр өч тапкырга арта. Ягъни җәй көне биредә 150 кеше яши, нигездә, бакчачылар. Безнең
бердәнбер ачылмаган фап Синтектә иде. Менә хәзер бу Кышка да карамыйча, фабны ачтык. Кешеләр медицинский ярдәмгә, значит, мохтаҗ. Шуңа күрә аларга еракка барырга кирәк, 9-10 километр Костеневоға. Ну, монда хәзер медицинский пунктка ташкач, ике тапкыр атнага килеп, монда помогать итәрбез, дип уйлыйм инде. Медицинская помощь. Нәрсәгә инде алга таба фельдшер табып, өйләр, торырга урыннар әзерләп. Беренче вакытта җирле ФАПка ярдәм итәчәкләр. Табиблар фельдшер табылмаган арада атнага ике тапкыр бирегә килергә вәгъдә итәләр. Сүз уңаенда, бу юлы табиб төнге сменадан эшкә килгән иде. Бу Алабуга сәламәтлек саклау системасында авыр хәл турында сөйли. Табиблар җитми. Ә ФАПта панциентларына караганнан соң табиб ашыгыч ярдәм машинасында үзе килә алмаган кешеләргә китте. Әлфинә Хуҗина, Максим Бигашев, Ринат Гыйниятов, Атна яңалыклары.

Мин бу чараны әтиемә багышлыйм, чөнки ул балаларын татар мөхитендә үстерде һәм татар телен, мәдәниятен саклауга зур өлешен кертте. Шулай ук 2021 ел Татарстанда Туган тел елы булу исәбеннән уздырам, дип белдерде ул. Көннәр, төннәр буе тыңласаң да, чыпчык былбылы телен ота алмый. Яхшылыкны бик тиз оныта кеше, начарлыкны гына оныта алмый. Дус-ишләрем минем бик күп дисең.